Ka accident avangin ka han chawl a, hei tunah hianin thla sarih a thla hriatna tur a ni tawh a, mahse hma kan sawn chho ve zel a, kan dam chho deuh chuanin video te pawh rawn dah ve zel leh lo shoot chho ve zel kan tum leng a, tichuan bul kan tan tak tak hmain. Ka channel te lo like ka lo subscribe leh vek turin ka ngen cheu a, a la ti lo te tan a nih chu. Ahh tichuan vawi ina kan tih tur hi chu request a hma daih tawh atanga rawn awm tawh kha ehh a hmasa dan in dawt in kan ti zel ang ka tih kha khami kha kan rawn ti leh ang a, tichuan ehh a dang te pawh rawn tih chhoh zel kan tum ang a. Ahh youtube ah te hi chuan hei thlalak te a inthawn ve theih lo a, chuvang chuan in ehh instagram ah khan. ih min rawn di em mai zel a kha kha an duh ih in duh ang kha midang pawn an duh ang kha tikhan design kha min rawn thawn a hei min lo tih sak thei em an rawn tia kha ang ho kha a indawt dan angin kan tih ang a a thenkhat hi chu kan sawi tawh ang khanin ih kan ka designer puite eh design sa kha tia ang kha mizo designer te englo ih-- Instagram vela an post rawn screen shot min rawn thawn hi tam lutuk a ama erawh chu khang zawng zawng kha ka tih sak vek thei lo chauh a a hmaiin kan sawi vek tawh kha chu chu a then hi chu awm lem lo internet a hei Pinterest vel leh umm enge internet a a dang a. awm tawh sa ang tho a nih vang khan khatiang ang zu zui khanin kan rawn ti dawn a design in ang tho si ti mai ila anmahni kut chhuak ni kher lo midang kut chhuak ang te khang kha ka rawn dah dawn a ni aw. a dar sawm pali chuan a nghawng zau zawng hi chu four velin a zak seven in kan tih ang a. Hengdai hi chu an duh ang tiat tiat in measurement in lak dan kha tur ang kha ni se awm sawm thum paruk aw standard size ang kha kan ti leh tawp ang chuan a kawng hi sawm panga umm-- kawng thar ti ve ding kan ti ang a kama kar hi a ral dawn tlat mai.

chuan princess cut kha helai atanga. Tihian helai kha chu princess cut a awm ang a helai atanga arh tur kha a ni tih ta a ni tihian maw. Heti lai hetlai lo arh tur kha min duh ta a.

tihian puanah khan kan lak dawnin ih a ti laiah hian tihian kan la ta pangaiah chuanin ih princess cut pangai tawp a nih chuan hei tihian puan kan cut dawn khan heti laia a inkarah hian tihian tian ih-- space kan dah ta tah hian kan cut tawp a ni mahse helai hi zawm tur a nia ih tuna kan tih tur ah hi chuan helai princess cut hi hetia cut a zawm tur mahse heti lai hi arh tur a inkar arh tur khan kan tih dawn avangin. hei hi kan cut dawn ta maw tih hian kan cut ta chuan hei heti lai kha tunah--

hei puan tha an ah lo ngai ta a ula kan cut tur ah maw chuan ti hian hei ti hian lo ni ta a ni entir nan umm hemi pawh hi lo cut lo ta pawh ni ila heti lai hi lo cut lo in heti hian lo in zawm ta pawh ni se. ti hian lo inzawm ta pawh ni se heti laia hi inchep kak anga inchep kak anga hei hemi chinah hian chuan heti hian in pawt phar dawn ni kha a hma a design kan kan tih tawh tho peplum te ah leh helai a chung-- Heti laia pleated tura a chung chin, a kawng chin chung lam cross over pleated kan tih ang chi. Khami, khami design kan siam dawn pawn heti lai kan cut a, helai kan kan chep, kan tiang kan chep pawp thla ta chuan kha kha heti hian kan ti par a, khati ang chiah khan hei pawh hi hemi ang hian ti hian a tih theih a, ti hian. ti hian hei ti hian zau deuhah in dah theih a chuan heti laiah hian maw chuan hetlai hi nakinah khan ti hian ti hian in thui zawm mai dawn ta mahse helai hi space a lo zau lutuk chuan in thui zawm vek hnuah khan a chhung lampangah khan hemi chin hei ti hi chuan ti hian hei hi a lo awm dawn ta a ni hei hi ti hian a lo awm dawn ta a. chuan kha kha hemi a chung lam chiah kha helai hi chu kan cut ve dawn loh avangin hemi chin chung lam kha thui a nih avang khan helai hi princess cut khat ah hian kan thui chhoh dawn avangin heti lai kha chu thui lo in ti hian alo awm dawn avang khan hemi hi chu heti lai a chung lam pang pawh kha kan pawh kan pawh phei zauh a ngaih avang khanin zau deuh a kan ti ngaih vang khanin hemi a chung hi hei-- ti hian ih a chhung lampangah khan chuang a lo awm teuh dawn a ni a hma chuanin princess cut pangai hemi tlangthla pangai thui tawp pangai ah kha chuanin space kha tlem te in kan dah ta mahse a mi ah thung chuan he lampang kha a zau kan du avangin helai pawh kha helai kan kan thui princess cut a kan dah avang khan helai kan ti zau ang a chuan kha kha-- Heta a thuina chin ti khan kan siam tho ta a nih chuan heta kan thui ta a chhung lamah tiang vel ang te hian a lo chuang ta a nih chu. Chuan helai chuang kha chu heta in thuina baka helai chuang kha chu in cut anga tian heti laiah hian kan in cut phei anga tah hian in tah hian in cut phei anga chuan ih tah hian in thui chho dawn a ni. Chuan khata in thui chhoh ah khan a chuang zawng kha chu in cut thla mai anga. a awm tawkin in paih anga chuan kha kha chu in over lawk leh mai ang aw kha kha chu thil harsa a ni lo aw khami te zawng kha hei hemi hi heti nan hetia a pangai a hetia kan lak kha hetah kan va kan va sawn ta kan va sawn ta dawr a helai helai pleated -- a nih dawn avang khan a chhung a chhung lampang ang kha tia kan tih arh duh avang khan maw chuan kan kan cut tlang ve si lo a helai hi chu cut a ngai si a thui zawm a ngaih avang khan hetlem a chhung lama chuang tur kha chu in cut a ngaihpaih daih ang kha tiang vek kha aw.